Na ɔnhwɛ Anokwa TV. Yes. Ae, na ɔhwɛ sɛ na wahyɛ. Tuesday. Tuesday kɔ yi. Ah, Nyankopɔn yɛ adom a, ɛyɛ adwuma dɛ ɛda w'anim yi ara. Ka kyerɛ wo nua. Ama woanya kwan na wohwɛ wɔ YouTube no, ma wo nua so ɔnte.

Eh wo a medi sun god no akyi a anaa se buronya no wo a medi akyire a ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛte wo ase because wɔn na ɛde buronya no bɛsii hɔ enti ada se yɛbɛku no ɛhɔ deɛ seasons no deɛ menya nkɔ hɔ enti meka akyerɛ wo ama Kristofo ate aseɛ sɛ bible sɛ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ wɔn bɛbɔ wɔn tirim wɔn bɛbɔ wɔn tirim wɔbɛdane mmerɛ ne mmara enti yɛbɛdane mmerɛ ne mmara enti berɛ a yɛ wɔn dane mmerɛ ne mmara no Yɛ, yɛ, owura bi a na yɛfrɛ no Constantine, ɛberɛ so a saa mmerɛ wei bɛsii hɔ no, wɔdanee no. Enti ɛfiri tete no, sɛ wokɔ Israel ab, abakɔsɛm mu a, na ɛte saa. Hwɛ, wobɛkae Limam, me, last mekaa wɔ ha sɛ Limam kɔɔ Israel. Ɔkɔɔ Israel baeɛ no, saa berɛ na ɔne Rawlings nyina na ɛbu ɔman no. Ɔbaeɛ no na ɔbɛyɛɛ nhyehyɛeɛ sɛ, Daabi, deɛ wakɔ Israel na ɛsɛ sɛ ɔde ba Ghana. Enti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ɛbɔ Friday,

de si hɔ maa yɛn sɛ yɛbɛsesa mmere ne mmara. Enti, na yɛn akɔ akɔhyɛ wɔn ase bere bi ne mmere fa. Na ɛba no saa no a, wɔba bɛtena ase. Enti, saa mmara wei no, ɛbɛwɔ hɔ saa ara kɔpem mfeɛ bi, na afei ɛba bɛyɛ nhyehyɛeɛ a ɛbɛyɛ ketee a obi nya ne ho atwaeɛ na wɔde aba abɛhyɛ yɛn kɔn.

Na esum no deɛ. Ɛna esum no deɛ. Ɔfrɛɛ no anadwo. Ɛna ɔfrɛɛ esum no sɛ ɛn, yɛmfrɛ no anadwo. Na adeɛ saeɛ. Enti wonim, wohu sɛ ɔbɔɔ adeɛ no, na ɔse esum no abutu abunu no. Sa. Enti ɔhunu sɛ na ewiase nyinaa yɛ dark. Nokwasɛm. Enti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, yɛbɛkyɛm. Yes. Enti ɔkyɛɛ mu mmienu, ɛna ɔmaa baako yɛ hann. Yes. Ɛna ɔmaa baako yɛ sum. Yes. Kɔe.

Aai saa bere yi mu no ɛyɛ twenty four hours ɛna ɛwɔ da no mu so ɔte aseɛ ɛna da no nso no ɛyɛ day wei na yɛwɔ mu no ɛyɛ twelve hours ɛna night no nso yɛ dɛn twelve hours yɛka bɔ mu a ɛyɛ twenty four hours yɛhwɛ deɛ nti Onyankopɔn yɛɛ saa ade bɔ wei because of sɛ saa ade bɔ wei no wɔde ma abɔdeɛ bi ɛna wɔsan de bi nso ma abɔdeɛ foforɔ nso bi Enti ɛɛ nnwom no reba bɛka ho asɛm. Na saa nhyehyɛe wei na afei deɛ Constantine baeɛ no, ɔbɛkyɛɛ mu na ɔsesaa ano maa saa mmere wei no daneeɛ. Enti afei ɛbɛwie sɛ Akristofoɔ nyinaa no redi wɔn nhyehyɛeɛ no dɛn so? Wɔdi wɔn nhyehyɛeɛ dɛn so? Nanso so Onyankopɔn ɔbɔ adeɛ no, ɔse ade saeɛ no na ade kyeeɛ. Enti esum baeɛ ansa na hann yɛ dɛn? Ɛreba. Hallelujah. Enti saa bere yi a me ne wo rekasa yi, Sɛ ɛnnɛ da yi a ɛyɛ hann twam a, esum na ɛyɛ kɔ wuram no, ɛyɛ da foforo. Nanso so ɛnnɛ yi no, sɛ ɛma otuafo korɔ kɔ a, yɛse ɛda no ntwaa mu? So wate aseɛ? Ɛnnɛ yɛ day. Esum ba a, ɛyɛ dɛn? Ɛnyɛ night. Adɛn ne yɛsan ɛma otuafo a yɛsan frɛ no day? Ah, dabi o, sɛbi sɛbi, me mma koraa mankɔ sukuu koraa no, ɔyɛ common sense. Tie o, wose esum no yɛ night.

Ɛyɛ nwanwa. Adɛn na wobɛka kyerɛ me sɛ dei? Enti nka saa na akyiwei no, sɛ onipa wura sum no mu pɛ, wawura mu, wawura ɛda foforɔ mu. Onyankopɔn da ahyɛaseɛ no, wawura mu. Enti sɛ nka ɛnnɛ yɛ Kwasiada, wahu, yɛwura adesaeɛ mu paa, yɛwura Jordan mu no no, yɛkeka kɔ Jordan mu. Hallelujah.

Wɔde anadwo no ma ɔsane, ɛnna wɔde owia no nso ma hann a ɛyɛ day no a ɛyɛ nnipa deɛ no. Enti wɔde akyekyɛ ewiem nsakyeraeɛ no mu. Kɔe. Enti owia nim ne tɔberɛ. Enti owia nso nim baabi a ɛsɛ sɛ ɔkɔtɔ. Na woma sum duru. Ɛnna owia no kɔtɔ paa, na sum no ayɛ dɛn? Aduru. Na adeɛ sa. Na adeɛ sa, na ɔsrane nso ayɛ dɛn? Wapue. Na ɛno mu na kwaeɛ mu mmoa nyinaa. Ɛno mu saa anadwo wei mu no. Anadwo yi no a ɛyɛ esu mu no, ɛnom na wiem ɛ ɛ ɛ mmoa a ɛwɔ kwaeɛ mu nyinaa pue, wɔn pue. Enti nnipa, wɔde hann ama wo sɛ sɔre kɔyɛ adwuma. Woyɛ adwuma na wura sum no wie a, kɔda. Mmoa, mo nso mompue. Enti aboa biara n'ani sɔ anadwo. Sane sɛ saa n'ani na ɛsɔ no, ɛno na ɔdi hu adeɛ anadwo. Awia, n'ani nsɔ. Aboa biara ani nsɔ awia. Aboa biara a ɔwɔ kwaeɛ mu biara no, enti na abɔfoɔ anaa hunters no a wɔkɔ wura mu no, wɔn light no, ɛtɔ aboa biara ani a na asɔ. because ɔsɛ ɔno deɛ anadwo no na ɛyɛ adekyeɛ ma no saa na Onyankopɔn ayɛ no so ɔde aseɛ enti wamfa han sum no amma nipa ɔde sum no maa mmoa kɔe enti sɛ ɛba no saa nso a ahohommɔne bi nso so wɔ hɔ a wɔn nso so saa sum no wɔn yɛ mu nnwuma ayɛ wɔn no tebea no yɛfrɛ wɔn gyataburuwa ɛna wɔn di mu akyi

Wo nyansa mu na woyɛ ɔyɛ nyansa mu onyankopɔn nyansa mu na wɔyɛ saa deɛ adeɛ na onipa sɛ ɛnte saa nti wɔsesa no ɛɛ nwanwa na onipa tumi tra sɛ ka kyerɛ yɛn sɛ esum ne yɛnkyɛm ne yɛnsa nkyɛ han mu adenta ah kyɛ sɛ sɛ si yɛ yam no kasa yi ɛbɔ anadwo 12 o'clock ɛde kɔ hɔ ano a yɛsɛ yɛ morning na so yɛfrɛ no midnight anaa mɛbɔ amagus adenti ne yɛsɛ ɛyɛ morning ɛyɛ no kwa na yɛ saa ba oo oh, we we we mo a makɔ sukuu no mɛka ne sɛ ɛyɛ totology anaa mɛboa wo sɛ adeɛ ne midnight adeɛ nti na ɛyɛ midnight no wowo ka nto ka ɛdei no na woka sɛ ɛyɛ morning ntiaseɛ ni wei mu ntiaseɛ nim nti bible sɛ ɛyɛ onyankopɔn nyansam ɛnyɛ nsɛm na ɔyɛ saa deɛ wei ɛna onipa sɛ nyankopɔn nyansa no deɛ ɔmpene nti afei deɛ wɔkyɛ sum no mu mmienu na wɔsan kyɛ han no mu mmienu nti ɛbɔ awia to fo kɔkɔ a yɛsɛ yɛ dɛn afternoon anaa mɛboa ɛnyɛ afternoon saa na ɔmoka no ɛna ɛbɔ anɔpa sɛ sɛdeɛ kɔ a ɛyɛ sɛ yɛ morning na ɛyɛ morning no ade deɛ deɛ bɛka midnight no mm-hmm. wɔnti aseɛ nim ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ saa taa mu na wɔn sesa mmara no ɛne mmerɛ no nti nnɛ ama bebree amese wɔn birthday date na ɛde wɔn no bebree amese because ɛma yɛ hunu sunsun yɛn no te sɛ ɛmɔ ɔtɔ ɛfɔ a yɛsɛ stella sɛ ɛnna ne yɛwɔ kwasi da ɛmɔ ɔtɔ ɛfɔ ntwɛn mu a yɛsɛ wɔde kwasi nti aseɛ nyi wei. hallelujah amen nti wɔn de ne saa na wɔn pia wɔn pia na ne sɛ wɔn pia deeti no so sɛ sɛ deeti no koraa no wɔn gu so sesa ne sɛ bɛyɛ a sa ss mmienu no bɛ bɛ bɛtwa last ɛnso wɔn yɛ a ɛnfa because of sɛ yɛ start sunday yɛ de kɔ wie saturday anamɛbɔ wɔn wɔn gu so sesa no bɛtɛ ɛnyɛ adwuma baabu yɛ ɛda wɔn anim wɔn gu so sesa baabu no sɛ sɛ old version no. ɛtwam hmm. sɛ sɛ new wine ɛba nti sɛ bible ɛwo pɛ bi koraa tɔ a ɛho ɔden sɛ wobɛnya nti ama ntwerɛeɛ no koraa na ɛwɔ foforɔ yɛ ɛba mu no ɛsesa because of sɛ saa nkɔm hyɛ wei ɛda hɔ nti bible sɛ mɛpakyɛ san wan ne dɛmfo ɔbɛhyɛma 25 mu ɛhɔ na ɔkyerɛ sɛ ɛkɔe ɛpunie ɛpunie ɛso paa ɛso paa ɛkyerɛ sew kakra nanso ɛkyerɛ dɛn ɛtrɛ kakra ɛtrɛ kakra ɛhɔ na mmoa manyamanya ɛti ɛhɔ na mmoa manyamanya nyinaa soso onyankopɔn dɛ ɔmahyɛ Mmoa nketewa ne akɛseɛ. Akɛseɛ nyinaa. Ɛhɔ na ahyɛn nenam. Wɔn nyinaa hɔ. Bonsu a wɔyɛɛ no sɛ wɔyɛɛ no no, ɛhɔ na ɔda. Ɔyɛɛ no no, ɛhɔ na ɔda. Adeɛ na nsuo no a ɛda hɔ no deɛ, ɛnde wɔn nkɔkyɛ mu ma no. Wɔn nkɔ nkɔkyɛ nsuo no. Ɛpo no a ɔyɛeɛ no, na ɔde bonsu no kɔɔ mu no, ɔnkɔkyɛ den den ne mu mfa ma wɔn. Ɛwɔ nsuo no ase. Ɔnkɔkyɛ mu. ɔmo nkokye wɔ hɔ praise god hallelujah wei ɛyɛ nteaseɛ tiawa ɛnɛ me ne mo bɛbu maase bi wɔ ha ama nipa adwene akɔ so sɛ bonya ɛni baabu na adeɛ nti ama ɛnna kristofoɔ ɛyɛ yi nyinaa no ɛyɛ ɛyɛ mmara nsɛm a wɔn kɔ dɛm ne nti ɛna ama wei nom nyinaa dɛn aba hallelujah hwɛ me hwɛ me john chapter eleven verse number nine. mepaakyɛw john chapter eleven. verse number nine. bible sɛ dɛ. ɛɛ bible sɛ watwerɛ sɛ yesu bua sɛ ɛnyɛ na ɔtwerɛ du mmienu ɛyɛ na wɔda baako mu. so ɔte aseɛ eti den na wɔde ama nipa no mhm. ɛyɛ twelve twelve hours na ɛwɔ mu ɛyɛ twelve hours na wɔda baako mu eti nka wosɔre yɛ no a nka sɛ sɛ ɔkan one anamibɔ ɛyɛ one na ɛwɔ se yɛ kan eti efiri one no a.

yei nanso yesu sɛ dɔnhwere du mmienu ɛna ɛwɔ da koro nti deɛ na wɔsɛ wɔde ama nipa no adeɛ na ɛsi nka yɛnya twelve hours na afei deɛ twelve hours no sese no ɛbɛbɔ ayi ayi ɛɛ eh, eh, nwumire twelve ɛɛ eh, yɛnya twelve hours ne yɛsɛ yɛsɛ sɛ korɔ ah common sense yes yɛbɛnya sese baako a ne yɛkɔnya sese baako akyiri adeɛ ti na ɛsɛ kɔ baza. yɛnyɛ six anɔpa yɛsan kɔnya six anwummere wohu sɛ ɛnsan do nti aseɛ ni wei nti akristofoɔ nyinaa mfa ɔmo twerɛ dua no na ɔmo ntwerɛ no mu saa konta wei nkyerɛ sɛ yɛnka baako a yɛkɔ mmienu anaa wode aseɛ yɛnka baako a yɛnkɔ mmienu ɛno nti meka ma kristofo ate aseɛ sɛ saa mmara mmara no a ɛwɔ hɔ a ɔmo sesa no no ɛno na ɔbɛsesa na ɔbɛbɛdu buronya no enti obiara nya adi

Mister George, ɔno nso yɛ deacon wɔ Apostolic Church of Ghana. Na woyɛ panin no, wose ɔpanin dware wia ne nsuo asa. Ne nsuo asa. Yɛbɛda nokorɛ tie wiase sɛ wama amanɔnefoɔ nyinaa ɛrehwɛ yɛn. Na yɛbɛsrɛ sɛ atiefoɔ nkɔ so ara nyɛ yɛn adom ne yɛ yɛn mmoa. Na nsɛmpa sei, mese wode bɛspɔnsa buronya deɛ, fa bɛspɔnsa yɛn. Na ntu me mmoa. Mede aseda bɛma Yahves, ɛyɛ Mister Yeboah, ɔne ne yere. Onyankopɔn nhyira wɔn baabibiara a wɔn wɔ. Mesrɛ sɛ obi a ɔpɛ Buronya nneɛma biara ɔmfa n'ani nkyerɛ Yahves na ɔkɔ Harris Kitchen wɔ Opportunity hɔ a. Nneɛma no deɛ sɛdeɛ ɔkaeɛ, ɛfofo lɛ. Ɛyɛ, wɔate so Christmas yi nti, mommoa. Na sɛ bi, mpanin sɛ etire ne tire nkra ne nkyɛ sɛ abante so ni mfa nkɔdi. Enti sɛ anyɛ hwe koraa no, mode sika no bi kɔma kɔtɔ adeɛ wɔ ɔno nso nya bi a ɔde ba bɛsɔ yasene. Na biribiara yɛ dɛn atumi akɔ n'anim kamakama. Mekyia atiefoɔ nyinaa ɛnɛ. Madi kan kyia anɔpa ne dada. Enti meremfa me nkyia no nkɔ bebree. Enti mekyia atiefoɔ nyinaa. Nea mmom m'asɛm a mede twa toɔ ɛyɛ one quotation Isaiah 22 verse 13. Bible sɛ dɛn?

ɛnti wei na mede gya kristofo sɛdeɛ bɛyɛ ɔbɔ because yɛsɛ sɛ abɔnsafo no nso aprepɛ o ɛsɛ ase ne baa ɔmo nso aprepɛ sɛ ɔmo bɛhyia nti anigye no kɔ so na ɔmo so wɔ mu na ɔmo sɛ adeɛ nti mesrɛ kristofoɔ sɛ wei ne deɛ mede gya wɔn sɛ ɔmo ma yɛhwɛ yɛn ho yie na ɛnyɛ afe na wie yɛn ne december nti yɛgye yɛn ni a yɛto yɛ bɔ